Il-Mużew tal-Futbol f'Ta' Qali serva ta' ispirazzjoni għal ktieb ġdid miktub mill-għalliema Daniela Attard flimkien ma' Gilbert Agius, plejer u ambaxxatur tal-qari. Fir-rokna li jmiss, naraw kif il-logħob bil-ballun jimxi id f'id mal-qari f'dan il-proġett tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.
L-idea tal-ktieb ġiet minn kollezzjoni ta' oġġetti tal-futbol ta' ħabib tagħna s-Sur Kenneth Formosa. Dawn l-oġġetti kienu jinsabu ġewwa garaxx u ftit ilu ġew trasferiti ġewwa dan il-mużew li jinsab ġewwa l-bini tal-MFA.
Aħna naħdmu fl-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u żewġ kollegi tiegħi li huma Carmel Busuttil u Sejver Darmanin li huma ex eh, footballers internazzjonali Maltin. Ehm, it-tlieta l aħna konna tajna xi affarijiet xi oġġetti lil Kenil biex jagħmilhom fil-mużew. U xtaqna ninkorporaw dawn l-affarijiet ma' din l-istorja. Apparti mix-xogħol tagħna huwa li għandna programm li Nagħmlu nħajru t-tfal jaqraw il-kotba permezz tal-futbol. E, u indunajna li hawn nuqqas ta' riżorsi, speċjalment kotba bil-Malti li huma relatati mal-futbol. Ula l-Aġenzija ħarġet bl-idea li aħna noħolqu r-riżorsi tagħna u waħda mir-riżorsi kienet dan il-ktieb. Aħna xtaqna li nikkreaw storja fittizja biex tappella għal tfal tal-primarja, iżda fl-istess ħin xtaqna indaħħlu l-element fattwali fiha u għalhekk iddeċidejna li ndaħħlu l-istorja tal-futbol biex it-tfal jieħdu gost jaqraw storja ta' avventura b'daw il-karattri ħelwin u fl-istess ħin ikunu qed jitgħallmu xi ħaġa dwar l-istorja tal-futbol. reċenti f'Malta. Jien xorti hija tajba li sidi laħaq iż-żewġ grounds, kompla d-diskussjoni b'użu l-flokk. Għandi kurżità kbira biex insir naf minn fejn ġibtu simkom, staqsejthom jien. Jien jisimni Gili għax kont nintlibes minn Gilbert Agius, il-plejer ta' Valletta FC, u tat-tim nazzjonali Malti. Dan it-tim hu mmirat għal tfal tar-raba' u l-ħames sena tal-iskola primarja. Iżda ma jappellax biss għal dawk li jħobbu l-futbol, iżda jappella wkoll għal tfal oħra għaliex fih ħafna lezzjonijiet li nistgħu napplikaw għall-ħajja ta' kuljum. Ħafna drabi tfal jaraw l-istorja bħala xi ħaġa monotona forsi li ma tappellax għalihom jew li ma tattirhomx. Iżda permezz ta' dan il-ktieb ħa naħseb li ħa jsibu l-istorja tal-futbol interessanti. Għadni nġib quddiem għajnejja meta skurjajt tripletta fl-aħħar logħba tiegħi tal-UEFA Cup bejn il-Belt u NK Rijeka tal-Kroazja. Kif nista' ninsih dak il-jum? Jiena wkoll sibt xortija, kelli ngħaddi minn taħt idejn Saviour Darmanin, goalkeeper prim li lagħab ma' diversi timijiet f'Malta u anke mat-tim nazzjonali Malti.
Bħalissa qegħdin fil-proċess li noħolqu u nippubblikaw kotb oħra. Jien għandi ieħor li suppost ħa jiġi ppubblikat dalwaqt, imma anke l-kollegi tiegħi kollha għandhom kotba, numru ta' kotba li Biħsiebna noħorġu biex nużaw f'dan il-programm tagħna u anke biex jitqassmu fl-iskejjel tal-primarja.
Kont ilqajt l-aħħar penalty kontra l-Juventus meta t-tim tal-Belt rebħulhom f'partita ta' ħbiberija f'Jannar tal-2008 ġewwa ta' Qali, ftaħret Salvina Lingwanta. U jien kelli x-xorti li nitlibes minn wieħed mill-aqwa plejers Maltin ta' kull żmien, Carmel Busuttil, fil-logħba bejn Malta u l-Ġermanja. Kont jien li ftaħt l-iskor? qal b'ton ta' sodisfazzjon Bużu l-Flokk.